Ĩĩ. ciĩkuo Ĩĩ. ũgathiĩ online ona nĩ waiguaga tene hau gũgĩtangathwo nginya rendi-inĩ nĩ ũrenda mũndũ Ĩĩ. Eh, eh, for the people who who feel they are not upwardly mobile Ĩĩ. eh, kana matingĩhota gũkorwo hihi makĩ express wega

kana mundu tumatigwo mundu there was that character and he was a very seasoned merchant Mhm. and astute business person gutiri tura ritari muohithania wa waya yes nari mundu well networked yes thiini wa itura Ĩĩ. na tene rĩ Mhm. anake matiarĩ kĩbambĩrĩtĩ boko kana mambo Ĩĩ.

nĩ mamenyaga mwana ũcio rĩrĩa e mũciĩ Yes. ndagĩka ĩrĩa acomokaga kwao Yes. nĩ between 520 Yes. na 540 Yes. agĩthi kũgĩra iria Eh, kana agĩtwara iria kũrĩa kũrĩ andũ arĩa mandĩkĩte kwao Ii, Yes. agacoka agacoka by 610 Yes. akainũka na andũ aya tondũ nĩo mabũrũka ũmũthĩ rĩ Ii, aigua na nginya na aciaria mũirĩtu ũcio it was like a, an investigative journalist piece athiaga akegeriria nginya mũgũnda-inĩ kwa mũirĩtu ũcio Ĩĩ. akora mami wao nĩ hĩndĩ o hangu akamwĩra kengũigĩrĩre nyina wa mangĩ Yes. karũtungu gaka nĩ ũgũkuaga Eh, eh, kengũkuĩra gaka andũ a ũkũritũhĩrie mũrigo rĩ akaigĩrĩra kĩande Yes. but he is a man on a mission He's a man on a mission. He, he's a negotiator.

You see those people arĩa mendaga ahiki na matirĩ na njĩra cia kũmarĩria rĩ kĩo kĩa moko nĩ marĩ na nĩ marĩ mistari mũno marĩ oika hakinya nĩ nĩ handũ harahũthĩka ngima rĩ

Esos. Hebu ingilia meiria make ma ngoro. Yes. And these hoodlums aya- aya aya kuhithania waya rĩ rĩmwe nĩ makorwo mahana nginya endia mwame a mĩgũnda Ii. nĩ mekaga double allocation makaigĩrĩra multibet ũgakora nĩ arĩte cia john Ii. cia kamande Ii. na cia akũgĩ On the same person. on the same person no nake na gutiri atigaga Yes. no nä aramenya harä aya atatå rĩ Yes. eh, aramenya å no kå rä a tu Eh, no kå rä a kå rä a indo ciake Gũtirĩ kĩndũ arutĩte kĩna kũrĩa kĩrĩ. tondå nake nä agåkorwo aceheheti na nä akå ä Yes. amenye ona ndakå rehera ng'ania haha. Ndũngĩsustain. Ng'o, Ndũngĩsustain. ng'o. na nä makåheaga nginya risk factors. Ĩ. Akũria, wauga

Eh, nĩ mũhonoku Eh, ni- ni- eh, ni- ni- ni ukiongerera kindu we hi Eh, tondũ ũcio tũgomba kũmũdivert vein tugikamba tumurute roho-ini tumurehe mwiri-ini Eh. Eh, is a task wĩra ũcio nĩ ũkwe ciumia iria and they were canned sharks arĩa kwĩraga atĩrĩrĩ Yes. arĩa andũ nao marĩ very wild brothers yes Burara ciao citiendaga kuona mwarĩ wa nyina akĩarĩrio. Ii, ciagũra menye kĩmotho wao nĩ wa ihĩndĩ rĩmwe Na gĩmotho nĩ ũĩ nakĩo nĩ- nĩ kĩrimũ nĩkĩo kĩendete mbara. menya kĩu gĩkuomba ndĩkĩhũnie thigara na you see Eh, eh, rĩmwe nĩ ũngĩamu approach rĩ eh, eh, ũmwĩre eh, niĩ rĩu ndĩrenda cirũ mhm. Eh, aririkane cirũ rĩ Eh. it's an, it's an old job nĩ wĩra arutire he mũndũ arutĩire wĩra ũcio na premium ici itirĩ ira expire Kandarathi ha- Ke wo si obo ti ge na. So to is yori. O la wa je ni de. E ni e. Ndo bo ti ge na ka wa je de gwe na e na ka gori e na ko. E na ka gori. Ii. No ne go kweheria. Go ba go kweheria. Rĩu bainarĩ ao ohithania waya wega rĩ nĩ ekũheaga kĩndũ gĩtagwo the rendezvous Mhm. ĩmacemanĩrio Ĩĩ. akwĩra thaa ikũmi na ĩmwe Mhm. na nuthu Ĩĩ. nona harĩa mũĩ-inĩ Mhm. ũkorwo andũ arĩkũ? Ũkorwo hau. yes Ĩĩ. aoka with the package Ĩĩ.

Ibilire tondũ nao no handũ haki niĩ gũrĩte nginya thaa ya kũina-rĩ, Yes. ngambe ngakĩnengera John thaa eki pumbi nayo Ĩna thaa ya disco. Na ĩna mũbuto wa tagara. Na nĩ- Na nĩ enjete box nĩ akuaga canũri ya gũtinda ĩgĩkoo.

Tũraiguitha- tũraiguithanirie atĩa ngũrehere andũ arĩ haha yes ũkĩnjĩra kuma hau we nĩ ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka oka ithe ndwĩtuire biston ithuĩ ndũremirwo kũmwarĩria waremwo kwaria mbongorare na ĩno nĩmũhũra andũ gũkũ haro gũtumũka mũiki ũiginira ati